Ndinokuchingamidzai pachirongwa huchi pasina nyuchi. Yes, yes, yes, yes, yes. Sekutaura kwandaiita mazuva apfuura aya kuti haa ndikange ndabatanidza mishina ndabatana nevaimbi vangu tichange takukupai hurukuro dzatinoita nevaimbi. Yes, mukati mezuva ranhasi ndiri kupinda kuNyatsime College eh, kuChitungwiza ka uko vanoziva kuChitungwiza mumusha mukuru. Ndiri kunobatana naPastor ah, Matende vanofamba nechikwata chinonzi ah, The Power of His Glory. Yes album rinonzi Ndiye Mwari album itsva itsva rine dzimbo 7 dzinoti Tinoteremuka, uh, Samasimba, Ndogamuchira Jesu, Taura, uh, Turai Mutoro, Tichamuona, Ndinovimba naJesu, Ndinoda Dah ndodaidza Jesu ndomamirira rakaita album racho ndomuyimbi watiinaye yes um, tanga gore rino ah, zvanga zvakasunga zvanga zvakasunga right e, tiri kugadzirira kuti tizonyatsobatana navo e, zvakanaka naka tichizonzwa hurukuro rega nditore kambo kanonzisa masimba kubva paalbum dear

yes yes yes yes, yes. ndokamba kanonzi samasimba kubva paalbum ndiye mwari uh, pastor matende vatiri kubatana navo vari munyatsime college muchitungwiza umo ndo kumaareas kwavo ndo vatichange tiri kutaura navo pachirongwa chekutanga mukati megore rino chirongwa chatinokurukura nevayimbi uh, chiri pati yehuchi pasina nyuchi Kusimudza vaimbi. Kambo munamato chaiwo kuti Mwari samasimba ndinokumbirawo simba kuti mungondichengeta muchingotidzvengesa mukati menguva dzese ndodairawo mukuitirwa zvakanaka album rine 6 tracks rega nditore kamwe kambo zvakare kanonzi Turai Mutoro munamato zvakare uyu kana une zvekuremera ka Tizira nazvo kuna Ishe Wamasimbaose, ndivo chete vanokwanisa kukununura, ndivo chete vanokwanisa kukudzikinura.

varimo vari muzvipatara umu mwari wangu izotorai mitoro vari kutambura vamwe vacho vari kutoshaya nemari dzekubhadhara for medical services ah, zvakaoma kani zvinhu zvinenge zvakaita kumunikidza kunge unenge uri pachimona uzwa chaipo ndiko kambo kanonzi turai mitoro kubva kuna pasta matende e, eh, muyimbi wedu watinaye mukati mezuva ranhasi makadiko mese muri kutibata Ndinokutendai zvakanyanyisa nerutsigiro rwenyu. Right, ah, zvabva zvaita zvakanaka kuti manzi madzinzwa, manzwa mafambiro avo, manzwa level yavo, manzwa ma, ma, marongero avanoita mu- mu- mu- musambo wavo, nyangwe nedzwi ravo, kuimba kwavo kwavanoita. Zvabva zvatisvitsa panguva yekuti tichibatana navo tichivapinza pachirongwa tifambe nayo right uh, pastor pastor pastor matende makadiko yes ndinokuchingamidzai pachirongwa huchi pasina nyuchi e, mungade kutikwazisira here vateereri eh, neni wacho mobva matiudza kuti pastor matende ndiyani uyezve makatanga rini zvekuimba izvi Kwazwai kwazwai DJ Mafaro ah, mufaro wangu kuva pano ndinotenda chaizvo kwazwai mose hama vose vakateerera kwazwai mose muri kwamuri vari pachirongwa chino ndinoti kwasi ndokukwazisai zvakasarudzika muzita rajesu ya yeah, pasta matende murume anogara munyika yezimbabwe akaberekerwa kunonzi kuhwedza kunjanja uku ndokwatakaberekerwa kunonzi kumanyanga iri hwedza area ndokumusha iye zvino ndinogara kuharare nonzi kuchitungwisa ndokwandinogara zita rekuberekwa ndinonzi norest matende iro e, zita rekuti iyo pastor matende razita rebasa rokushumira e, ndinotenda mwari chaizvo nepaandisvitsa ndinongotendawo kuti mwari wakaramba achingondirowedzera pabasa rake zvino tingoripo sezvamuri kungoona kudai dj mafaro mwari vari kungotiitira zvakanaka ndinongotenda mwari ndiri murume ane mhuri yake vana vatatu ah, zviro uh, kwazvo ndotenda vakomana vese ndotenda mwari chaizvo tanga kuimba ndakatanga ndingangoti ndakatanga kuchechi because ndofunga pandikati ndakanyatsotanga kunyatsoita zvekuimba muchechi uh, ah, it was uh, muna 2005 ndopandakatanga nyatsoita zvekuimba and then pandazorekodha uh, ah, first album randakaita ndakarekodha neinonzi tariro yashe ah, anonzi uh, anaba dhorobha anaba kandira vatakaita nawo uh, album ana baba guzha yainzi ariko munyaradzi ah, ndinotenda uh, mwari ndakakwanisa kuisawo three uh, four masongs paalbum iroro eh, ariko munyaradzi mwari vakatibatsira mamuri muna 2007 ndipo ndakatanga kupinda mustudio and then 2000 and, uh, 2000 and, uh, 11 ndopatakazopinda mustudio zvekare neinonzi Disciples Campus uh, apa ndandasiyana ndandabuda ku, kuchikwata chetariro yaJehovha tariro yashe chakazongoparara pararawo nekuda kwemaringe nekubata kune kuchida kuitwa e, vanhu vanenge vachibata mararamiro anosiyana saka chikwata chakazongoparara ndopandakazopinda kune inonzi Disciples Campus ndobva taita album ratakaita hakuna rimwe zita eh, ndokubva yarira kwazvo ikakurumbira zvakanyanya mwari vari mubatsiri wedu muna 2011 then bva ndazoti muna 2000 ndobva tagara pese apa ndikamboti batei batei bijana ndikati fambei fambei bijana nevabati vajehovha satina kunyanya kuzogara zvedu ah, zvekusvika kupinda mustudio hatina kuzopinda Asi takambofamba tose tikaenda kuMozambique tichidii mashows tichiita tese saka asi atinazopinda zvedu mustudio tasinge tasiyana ndopandakazoshiizvoti ha chiregai ndimire ndega nditange kuzviitira ndega music saka ndopandakazotanga kuita album rangu rekutanga muna 2017 rinonzi anointed scriptures rine six masongs e, ndava ndapedza ipapo Ndobva ndanzwa nyika yadairowo vanhu vari kugamuchira ndikati ah zvakanaka kuti ndikande imwe saka muna 2019 um, ndopandakakanda rimwe album eh, rinonzi iro ndiye mwari ndo rakaita second album rangu vandazoita three masingles kusanganisira imwe inonzi jesu wakanaka ndiwo mama manhingirina andakaita Ma ma ma albums andakaita so far nepandafamba. Kune vari kutibata vese. Yes yes yes ndokuchingamidzai pachironga huchi pasina nyuchi. Tapa chikamu chatiri kutaura nevayimbi. Nhasi muyimbi watiri kutaura naye ndi Pastor ah, Matende vanofamba nechikwata chinonzi The Power of His Glory. Eh album inonzi Ndiye Mwari. Ine seven tracks yes haa kumusha hanzi kuhweza hwedza kunjanja ee kwamanyanga uko ee vanenge vanopfuura pamasara kufa ndo imwe chete area yana mukoma makingwazi mwana wamai sisiri hanzi vanopfuura pamabhuru mango pajaya pakaoma pakaipa pakaipa pakaipa mainzwa nhoroondo yekutanga kwavakaita ah, kuti zvakatanga rini uyezve murume ane mhuri yake tinotenda mwari naizvozvo right pastor mungade kutibatisa here kuti the Power of the glow of his groly yakamira sei chikwata ichochi ichi mungade kubva mangotibatira zvakare kana mune any ma collaborations amati maita kuri kuimba nevamwe vaimbi vamati mabatana nawo either ma projects avo kana ma projects enyu imomo. Yaa paband apo ndoo pane pachiri nenyaya mbijana DJ Mafaro asi ndinotenda kuti Mwari vachatibatsira zvawo. Yaa izvezvi izvi tine ndine ma backing vocals chete ndine vanobheka chete ndo vandinavo. Uh, Mwari vachitibatsira zvikwanisiro zvichizokwana I think band rinofanira kunge raakuzokwana kuti ringe riripo kana zvinonge zvichifanira kunge zviripo zvavepo. So far ndingori nevanondibheka and then kana tingoti izvezvi kana tikadeedzwa kune tadeedzwa tinongotora vatinotora eh, to, toenda vatinohaya kunoridza tonoridza tine vakomana vaakuzivawo music yangu iyi vekuti ndinongovatora at any given time but hatisati taane vedu vekuti taane vedu atinogara navo chaivo ipapo hapasati paita ya shuwa ndine vamwe vaimbi vandinobatanawo imwe nguva ndobatsirana navo kana kuti vandoita mafeaturing navo apa ndakangoita uh, featuring yandakaita i think imwe chete iyoyo jesu wakanaka iyo ya wakatorerwa pamuchinjikwa yandakaita natrimo bande najoseph tivafire um, again ndokubva ndazodaidzwawo ndikaitawo featuring yandakadaidzwa nabethan pasina wakongolomi akandidaidza tikaita featuring uh, paalbum ravakaita last year song iri panumber one yachona inonzi Ndiye wakafanira ku ndiye wakafanira ndiwe wakafanira iyoyo takaita tose so ndinozvifarira kwazvo zvokuva nevamwe vaimbi muindastiri vandinoimba navo nokubatidzana navo ibasa rakanaka zvinosimudzira e, kazhinji kunyanya kwatiriwo isusu vaimbi vari kusimukira mwari vari mubatsiri wedu unonzwawo kusimba Kune vari kutibata vese ndiri kuchingamidzai pachirongwa huchi pasina nyuchi nhasi ndiri munyatsime college vandiri kutaura napastor norest matende vanofamba nechikwata chinonzi the power of his glory yes album ndiye mwari uh, ah, musakanga nosubscribe pamba mafaro huchi kazviende kumberi musakanga nosubscribe eh, Nzwa ndakuramba ndichidzokorora dai kurova kabher ako ako ikakako ikako kabher ikako mukangarova chete ke patinongozo uploada zvitsva munobva maziiswa chop chop regai titi nhorowondo zi kavirane nei nemhanzi ndikudzokera paalbum nditore kambo kanonzi ndinogamuchira jesu yes Ngatigamuchire Jesu mukati meupenyu hwedu kune vasati eh, kune vakagamuchira Jesu ngatirambe tichivadaidza mukati meupenyu hwedu nekuti ndisa masimba yesi vatichaona kana tazokunda panyika pano uye zivanotiturira mitoro yes toramba tichiteremuka ndafamba nemazita emhanzi dzacho dziri papapa itori mharidzo pairi ipapapa rega tikanzwe kambo ndinogamuchira jesu kubva kuna pastor no rest matende

upenyu hwandairarama ndaingozviita hwanari ega anozviitira tunhu twake asi ndakazoona kuti aiwa handina kungwara handina kungwara nhasi ndogamuchira jesu Kuti vave vanotonga mandiri uye vanonditungamirira mune zvese mukati meupenyu ndozvatinoda mufunge mhuri yeZimbabwe shuwa tega hatigone Mwari vanotigonesa misi yese ngativadaidzei ngatifambei nawo ngatityei ah, mitemo yavo yavanotidzidzisa toramba takaramba tiri ku right side yemitemo iyoyo nekuti ukaita crossover mitemo inodiwa naIsho Masimbaoseka wairasa wairasa nekuti nyasha dzawo dzakakwana nyasha dzawo izhinji zhinji it's, it's, Kwanisike kumezheka nyadzi dzavo saka vanotiitira nyasha Mwari patinovatadzira ipapo asi vanoramba vachingotichengetedza takadaro saka ngatizozivai the weakest points dzedu toedza kugadzirisa ipapo ndokamba kanonzi ndinogamuchira Jesu yes ngatigamuchirei Jesu kubva paalbum ndiye ndiye Mwari uh, Pastor Norris Matende vatinawo pachirongwa mukati mezuva ranhazi right Pastor mungade kutibatisa here kuti mhanzi yenyu yakagamuchirwa zvakadini Uyezve pamunonyora apa munopuhwawo sei? Muri munhu anorota here imimi kana kuti muri pamunenge muri kuti pamunoverenga Bhaibheri paya pamuchigadzira mharidzo then motobva matoona kuti ah iyi nyaya iyi ndinogona kutofamba nayo ika iyi ikatoburitsa chi ikatoburitsa song. Tibatsireiwo ipapa apa, tibatiseiwo ipapa apa kuti ti, ti, tione kuti munozvipuhwawo sei imimi.
Yaa manzi iri kugashirwa ende yakagashirwa zvakanyanya kubva pane song iya yandanga ndichitaura iyo album ratakaita ne Disciples Cambus aah DJ Mafaro ndikangoti aah Mwari vakaita zvoshamisa zvokuti kunyangwe nazvino vanhu vachiri kungonetsera song yandakaimba ipapo inonzi Hakuna rimwe zita aah ndiri kuona vanhu vazhinji vari kuida zvakanyanya and then pa album rekutanga ratakaita randakazoita ndandega Anointed Scriptures rakagamuchirwa zvakanyanyisa rakarira paredhiyo again iri randazoita mu- eh, 2029 2019 ah, rakafamba zvakanyanyisa rikagamuchirwa zvakanyanya song samasimba yakanyanya kutenderera zvakanyanyisa ndinogamuchira jesu ah, dzakatenderera ah, tiri kunzwa kuitirwa zvakanaka nekuti music vanhu vari kuigamuchira fonerwa kunana south africa nzvimbo dzakasiyana siyana varikuratidza kuigamuchira music. Yaa pakugadzira music apa DJ Mafaro panoti netsei asi nyasha dzaMwari dzinozongozarurira at times ndinogona kutongoigadzira song haa tongotizve kana two hours chaidzo ndiye ndatopedza kugadzira song nekuda kwenyasha dzaMwari koitawo dzimwewo dzekuti unogona kuitawo nguva but Kana kuri kuita kugadzira music haa hachisi chinhu chiri kumbondiremera kuburikidza nenyasha dzaMwari tiri kungonzwa manzwi ari kuuya eh, ari kungotaura shoko rokuti tiparidze nenzira yekuimba saka hazvisi kumbonyanya kutitorera nguva yakareba tiri kuDJ Mafaro tinenge tatobuda neshoko rinenge rinoporesa nekudzikinura nekusimbisa nyika yekwedu nevanhu vekwedu kuti varambe vachipfuurira mberi muzvinhu zvokunamata Mwari. Haa ini handiite zvekuroteswa hangu muna Mwari. Chazvinoita ndezvekuti DJ Mafaro ndika ndika imwe nguva ndogona kutongoshayawa hope manheru. Ndinotoziziva kuti Mwari vane chavari kuda kutaura kuti ndinyore a song. Saka at times ndogona kungoshaiwa hope ndotonzwa manzwi akutouya and then ndakutonyora pasi mangwana makuseni ndakutoriyesa ndakutomaster master yakutobuda saka ndinoiita nenzira yekungozarurirwa imwe nguva takatosvinura imwe nguva muzvinhu zvinooneka nezvinobatika zvenyika zviri kungotiparidzira kuti tikwanise kunyora nziyo dzinoshumira nekudzidzisa nekunyaradza nyika yekwedu.
Tinotenda zvakanyanyisa yes pastor no rest matende ndo muimbi watiinaye pachirongwa mukati mezuva ranhasi makadiko mese murikutibata zimnet eh, radio munotibata pa www zimnet radio com ndiri kuitira kavaye vanozonzwa kuma kunana youtube uko vanozonzwa maclips akutendera tendera musocial media umu yes moshaya kuti ko nhepfenyuro yacho inombobadika papi yes tiri online radio station 365 days kaka 52 weeks pagore ndopamunotibata ipapapa right mazviita netsananguro pastor mazviita netsananguro pastor matende mungada kuziva kuti vari kuchitungize kuchitungwiza kuchitungwiza musha mukuru nyatsime college uko ndoko kwatiri kwabata vari ini zvavo ndiri kusouth east of england uh, desert studios chirongwa tiripo pakusumudza vaimbi tikange tanzwa vaimbi kudai izvi aiwa ropa redu rinotanga kubhamba bhamba totanga kufara tichivaunza pachirongwa right eh, pastor mungade kuti batisawo here imimi kuti sekuonawo kwenyu neexperience yenyu mumhanzi e, mafambiro akuitwa zvinhu ari kuita zvinhu mumusic industry yezimbabwe e, zvii zvingada kuitwa kuti zvisimudze vaimbi apa tikutarisa muimbi wese Tisi kutarisa venzimbo dze gospel chete asi vese ve urban groove we sungura vanorova michongo yoo vanorova chii muimbi muimbi chete zvii zvamunofunga kuti zvingada kuitwa kuti vaimbi veva Zimbabwe vasumuke kuendawo kusvika pama level ane vamwe vaimbi vedzimwe nyika.
Yaa ndinofunga kuti zvingakuda kuitwa kuti vaimbi vemunyika yedu yezimbabwe vasimudzirwe eeh zvingaitwa kuti vasimudzirike I think ndofunga paida kuti kana tikakwanisa kuva nemukana wakanaka wekuti nziyo dzedu idzi dzikwanise kutengeseka nenzira yekuti kana ukatengesawo unowana something I think zvanga zvakatinakira. Ezvinezvi music yedu haichakwanisa kuti uti ukaenda kunorecorder mari yawaburitsa kuti ukwanise kuzoiwana zvinenge zvakatooma kana usina ma sponsors nevanokutsigira zvinenge zvakatooma sazvino so ipapa pa last year ndakatadza kutoburitsa nekuda kwema finances mari dzadzisina kutombomira zvakanaka ndandisina pekuti tiite titangire album riitwe nekuti rinoda mari yakawandisa kuti album ringe richiitwa richipera saka i think dai pakwanisa kuwanikwa mukana wekuti e, Eeh kana vanhu vachinge va vai recorder music yavo vakwanise kuitengesa ichikwanisa kuvadzorerawo mari vaimbi vanogona kusimudzirika because chinhu chihombe chakanyanya kukoshera muimbi inyaya yemari yekuti akwanise kudzokera futi mustudio ararambe achienda mberi nekuraramawo iye kuti arambe achitsungirira pakudini pakugadzira music inorapa nyika yedu Mapabata ka paye patinezenge tiri kuti weduwee ngatizotsigiraiwo vaimbi in cash in kind ukange watumirwawo album remunhu pa whatsapp unokwanisawo kuchibatawo muimbi wacho kuti ayii ndatambirwa album renyu panapa asi ku appreciater basa ramakaita kuti makapinda mu studio Makashandisa mari dzakati wandei ndongokandirewo mbichana ndokutosimudzana kwacho pachedu mufunge tikasadaro ka vaimbi vedu ava they will struggle kuti vatiburitsire mhanzi dzinoita kuti tinzwe ku, kupona tinzwe soko eh, at all times hande maona because album iri kana uchitorova ka itori mharidzo pacharo saka unoramba uchingorirova on and on and on and on asi muimbi achada kuti adzokere mustudio zvakare kuti akwanise kuita sei ku recorder another album saka ngatikwanisewo kungo returnawo the favour yekubatsirawo vaimbi vedawa kuti zvinhu zvacho zviite sei zviite right pastor pastor matende mungade kutizivisawo here kuti ndivapi vaimbi imi vamakakura muchifarira uyezve inspiration yakabva panani yakabva papi kuvabereki here kana kuti mune vaimbi vamakachivawo vamakafunga kuti haa vaimbi ava zvavari kuita zvakanaka izvi inini ndinozvida
Tichikura vaimbi vataingofarirawo DJ Mafaro ndivavo vana Leonard Dembo, vana Leonard Zhakata ndoo vatakakura vachiridzwa saka ndoo vataitofarira ivavo zvakanyanya ana Madzibaba Zakaria ndoo vataitofarira zvakanyanya ana Thomas Makion Taivafarira zvakanyanyisa munguva yachona iyoyo ndovairira saka haiwa vaitiitira zvakanaka zvakanyanya. Yaa kana pari pakuinspaiwa apo ndingatodzokera kumashure because ndakatanga zvekuimba izvi ndiri mupostori chaiye akakwana ndichirova chaiko saka saka ndingangoti kuma 2005 ndakanyanya kubatwa zvakanyanya nevabati vaJehovha Varume vakanga varipo vana Wiseman, vana Timothy Magaya ivo vaya vaya varume vakandibata vana Kumbulani ndivo vakandibata zvakanyanya vakandisimbisa muchinhu chekuda kuimba ichi ndipo pandakazotanga kuita neiyoyo tariro yacho tariro yacho iyo yatakaita musi wa- muna muna 27 2007 ndipo patakaita first album ndichinyanya kuinspira sterek nenziyo dzechipostori dzaiimbwa nevabati vajehovha ana mm, Wiseman Magaya eh, ndovakandisimudzira ana Mamrod Magaya ndovakandisimbisa zvakanyanya.
Zvakabvira kunaka izvi yes haa ndozvatinoda izvozvo kuti tinyasonzwa mbune vaimbi vacho vachitaura kuti zvakamirawo sei vakazvipuhwawo sei vakazvitangawo sei tiri pachirongo kuchipasana nyuchii chamunopuhwa neni wacho mafaro mafaro wacho mafaro wacho yes uh, nyuchi dzinoruma ndodzine uchi Ko kutyei? Takabatana nealbum rinonzi Ndiye Mwari raPastor Norest Matende vatiri kukurukura navo nhasi pachirongwa. Right, rega tidzokere paalbum tinoda kuti titore kamba kanonzi Tichamuona. Yes, ah, Mwari anoonekwa nevanenge vakunda chete, vakachena pamwoyo ndivo vachaona Mwari. Rega tikanzwe kamba kacho katiri kutora paalbum Ndiye Mwari.

Ishe Jesu vajuwe vari mumakore e, mabvi ose achapfugama, ndimi dzose dzichapupura kuti ndiwo Ishe. Kambo karubva paalbum yakanzi Ndiye Mwari. E, Pastor Re, uh, no Resti Matende vanobuda zvavo nepachitungwiza po. Yes, yes, kunyatsime college asi kumusha kuhwedza njanja hanzi kwamanyanga. Ndokumusha kwavanobva ikoko. Ah, njanja yakaipa, hwedza yakaipa, yakaipa. Ndinodaira kuti mukuitawo zvakanaka muri Zimbabwe tiri pachirongwa uchipasina nyuchi eh, tiri pakukurukura zvedu nevaimbi sezvatinoita zvedu uh, s- week in week out Ah, ndinodaira kuti mukuitawo zvakanaka album iri munokwanisa kuriwana warida ka unokwanisa kundibata pa 0786178392 ndo namba yangu yewhatsapp iyoyo 0786178392 iuk number ndokukonekita na Pastor no rest matende wovaisirawo mbichana ka ini ndozokupawo album yacho pane chakaipa here hapana chakamboipa right eh, Pastor eh, mungade kuti tanangurirawo here nema challenges amuri kusangana nawo imimi mu industry imomo uyezve pamwe mungade kubva mazongotibatirawo kuti eh, album ndiye mwari eh, dzimbo dzamungade kungotitaurira nezvadzo ipapapa ndedzipi
Yaa ma challenges atiri kusangana nawo akati kurei mukoma Mafaro haa ndinoona kuti Mwari vakatibatsira chinhu chakanyanya kukosha kuve nema instruments munoona practice chaiyo chaiyo kuti nekuti chinhu chese chikange chisina kuitwa practice yakakwana hachigoni kubuda zvakanaka munoona so That challenge yakakura stereki yekuti munhu somuimbi unge uine zvinhu zvako equipment rako rakadini rakakwana uh, wove nemamembers ako maband members ako akakwana zvinhu izvozvo izvo zvinobatsira kuti eh, chinhu chamunobuditsa ipapo even live show yacho inenge iri more powerful So ndochinhu chandingatoti chakanyanya kubata ichocho kuti ndikakwanisa kuwana eh, PA system yekutrainesa yekugadziridza kuitira kuti munge muri makanyatsogadzirira maka, maka zvakanaka mumashows mawhatever zvinenge zvichida kuitwa ipapo pakange pakanaka pakadaro zvakare nenyaya dzekupinda mumastudio mune muchida dzimari ndoo challenge imwe iyoyo yekuti mari izvezvi dzinenge dzisiri kubatika Eh, saka ndinenge ndichida kuti ipapo panguva yacho nayo unenge uchishaiwa mari iyo ndopaunenge uchinzwa mazuva akawanda achiuya ukuimba unenge uine music hobho chaizvo asi kuti upinde mustudio hamupindike saka ndo challenge imwe iyeyo yekushaiwa kwemari yekupindisa mastudio nezvakare nekutenga nekuwanawo system yokuitisa mapractices nekugadziridza ya album ndiye mwari rakamira rakadai rine masongs anosvika iwo seven Ari now uh, munana iyo song inoti iyo samba, baba samasimba ana ndinogamuchira jesu ndinoteremuka uh, tichamuona ndodaidza jesu ndinoimba najesu turai mitoro uh, ndo album ratiinaro iroro Ndoratototi ndo latest because ndoratakapedzisira kubuditsa 2019 takari launcher Mwari vakatibatsira zvikakwanisa kuitawo saizvozvo.
Izvi ndazvibvunzira ka kuti musazoti mushamarari anosona mabhodhoro hanzi haa iri bhodhoro iri ndini ndakarisona hee ndakazodai ndikazodai ndikazodai pakaipa Ba, mazvinzwira mega kuti album rakamira sei rine seven tracks vatsanangura mhanzi dzacho dziripo ipapa paalbum racho Pastor ne rest mumatende muimbi wedu wezuva ranhasi uh, Pastor mungade kutiudzawo here ini ndakaitawo experience yekuona kuti wamwe vaimbi pavanoenda kunorekodha apa anozviisira malead vocals ega Obva azvi backer nekukavanisa kavanisa kwaanoita chi mazwi acho. Asi vamwewo ndivo vanoenda nevamwe nekuti vanotaura vachiti haa no ndinenge ndichidawo kunzwa different voice rinondi backer. Saka imimi pamunopindawo mustudio apa muri kupinda nema backing vocalist enyu here kana kuti muri kungoenda mongonoita hwanda ari ega zvese pari kudiwa ma jacks pari kudiwa chii nechii nechii mazwi achichinjana pari kudiwa ka soprano ka bass ka tenor muchizviisira mega Mukada wekutizivisawo here ipapa apa?
Ya pakuimba munoona DJ Mafaro. Eh ndinongotenda Mwari kuti Mwari vakandibatsirawo kuti pa voice iro rinokwanisa kuita zvizhinji riri roga. At times pane pamwe pakuti unonyatsoona kuti pane band usina. vanhu vese vekuti vagozobheka unogona kunge uchitoda kuti ndoda voice ranhingi kuti ringe ripo but hauna chekuti umupe kuti auye abheke saka you end up waungozvifosa kuti ndofanira kutoita zvinoita kuti zvinoenderana nevoice riripo iroro kuitira kuti music isamire nekuda kwekuti hapana munhu angachifanira kunge aripo haapo saka ndinongotenda kuti basa ramwari ringopfuurira mberi shuwa tinotopinda ndotozvivambira ndega e, ndapedza kuvamba ndotozvidaira futi ndega maparts ese ndinoisa ndega saka ndinongotenda mwari kuti zviringopfuurira mberi zvikwanisiro zvichizokwanisika kuwanika kumberi i think bhende rinenge rapo rekuti unenge wakuimbawo wodairwa saka zvinongo ndinongotenda kuti eh, so far so good Zvimwe zvacho zvekuzvipindira wega mu studio ka zvinochiita kuti ma expenses aite mashoma nekuti ukawana vanhu vachakubheka vaunoda kupinda navo vachadawo kubhadharwa vachada mari dzekufambisa vachada mari dzechikafu zvese saka ukange wapuhwawo chipo naMwari chekuti unokwanisa kuzviitira wega aiwa ka ndizvozvo wozongotsvagawo zvako kuma shows uku ma live shows ndokwaonotsvaga vanhu vanobhekawo vachidaro vachidaro Aiwa tinozvitenda murongero wakanaka plus wo producer futi ka anenge achidawo mari dzake dzekuzo master vakomana kana kubhuka mustudio macho right rega timbotarisa panhepenyuro apa ndinoziva hangu kuti munenge mambotaura patichatanga tanga asi hazvina kuipa kuitira vari kutibatawo izvozvi izvi mumaradio stations ekuzimbabwe manzi dziri kurira here nekuti kune vamwe vatakataura vachiti a unogona kuendesa manzi yako Asi kana pasina ye coke ne fanta haa rinongono kandwa uko hameno ndizvo here mhanzi dziri kurira here idzi pastor.
Yaah music iri kuridzwa haa pa pa pa pa mhepo iri kuridzwa DJ Mafaro haa kwete zvekutamba haa ndiri kuona Mwari Eeh neimwe ipapa apa ndaitoshamisika marimwe zuro aya ndaasina kutoendesa iyo song yandakaita iyoyo featuring ana Triangle Bande na Joseph Tivafire ndakatovhunduka ndichitonzwa eh, kuti yarira pa National FM ini ndaasina kutomboiendesa kuma stations kureva kuti naivo vakutotsvagawo music iyoyi uh, ma DJs nevanhu vekuma radios so ndinotenda kuti zviri kufamba eh, mukoma Mafaro Mwari vari kutiitira zvakanaka tiri kuridzwa zvakanyanyisa masimba inoridzwa zvakanyanyisa tiri kungoona Mwari. Zvakanaka zvakadaro yes zvinotendwa nokuti ndozvazvinoda kuti vanhu vazive kuti muimba ariko manzi dziriko zvofamba zvakadaro zita richikurawo zvakadaro rega tidzokere paalbum ndiye mwari tinoda kuti titore track number one tino Teremuka yes unombofamba nemukwidza haurambe uri mukwidza ziva kuti uchateremuka Pastor Noresi Matende vakomana imi paAlbum ndiye Mwari kambo uh, tinoteremuka muri kukanzwa pachirongwa naMafaro nhasi ndo muimbo watiinaye Pastor Matende makadiiko mese muri kutibata musakanganwa subscribe kuMafaro Huchi paYouTube zviende kumberi zviende kumberi mberi kumberi mberi rega tikanzwe kambo

Zvakugozhera idzo ndiri mukundi.
wakabata kakambo kacho ndokanonzi tiri kuteremuka tinoteremuka Eh, kana zvinhu zvabhaindaka haikona kuzofunga zvimwe zvisingaiti deedza jesu kari kutikuridzira kuti tiri mukati menguva dzeku- Kunge tiri pachimona uswa dzakambunyikidxwa dzoku bairirwa pakona ziva kuti unofanirwa kudeedza ishe wemasimba ose chete yes tichateremuka mukwidza zvinoreva kuti uchateremuka you can be going through that uh, process yekuti zvinhu zvakaomama ye kumusha zvazodini hausi kwanisa kuenda kumusha vana vanetsa mukadzi murume zvese zvinhu zvichingonetsa zvakadaro asi ramba wakamira pana ishe masimba uh, ose kambo ndoka kuti kurudzira aka kambo kari kuwanika paalbum yakanzi Ndiye Mwari kubva kuna Pastor Norris Matende vatiinawo pachirongwa nhasi kubuda nekunyatsime college ini ndiri kuno zvangu south east of England Desert Studios right Pastor mungadi kuti batisa here kuti dzimbo manzi manzi manzi iri kutengeka here iri kutengeseka here muri kutengesa manzi mega here imimi kana kuti mune vanhu kana kuti kambani iri kukutengeserai muchizoenda muchinotorawo mari dzenyu Yaa ndizvozvo chaizvo mukoma Mafaro. Zvazviri kuita ndezvekuti ah, pa- pa- pa- pamasales apa hatina izvo zvandina ari- vari kutengesa muroad asi ndiri kungoona maCDs ari kutenderera kureva kuti vakomana vepairesi vaya vari kumatenderedza zvakanyanyisa. Ndiri kuvaona pese pese mutown pai Mbare uku mukaenda mumabhazi anoenda kunana South Africa ndiri kuona maCDs achitenderera. Asi ini so far handisati ndane vanhu vanokwanisa kunditengeserawo maCDs saka zvandakagona kungoita kuita kungoisa ndine channel yangu paYoutube yandakakwanisa kuvhura so ndopandongoisa music yangu nepaFacebook zvotongofamba zvakadaro. Ndinovimba manzwa kuri kuwanika mhanzi dzavo pafacebook dziripo payoutube dziripo chimwe chamungazongodawo kuvabatsira ndechekuti subscribai pachannel yavo yepayoutube iyoyo zvinoitawo kuti vazowanawo bichana eh, kubva eh, zvinoitikawo payoutube ipapo mungasubscribawo eh, manumbers avo akakwana kwana akakwana kwana akasvikawo kuma 1000 uko Vanokwanisawo kuzoitawo zvekuti vakwanise kuwanawo mbichana pafacebook uh, payoutube ipapa saka kune vangade kuvabata direct number ya uh, pastor matende eh, inoti 0773386188

Kana wabata via YouTube munongoaisira nhingirikini message ipapo vanokwanisa kuzoiona ipapo kana kubatanawo neni mafaro wacho yes pa 0786178329 0786178329 ndiri kuno zvangu UK saka kana kuisa UK code ndokuconnecta napastor waisirawo mbichana album rakanaka iri album rakanaka pastor tofambira pamberi nechirongwa e, ndiri kuda kuti Mutibatisewo panapa kuti e, padzimbo idzi pane dzamungade here kumbotsanangura nedzadzo zvakaita ana Samasimba nana Ndodaidza Jesu. Mungade kuti mutaure here mbichana pamusoro pemhanzi idzodzi idzi?
Ya, ndingangoti pa masongs ose andakaita paalbum Ndiye Mwari, ndinoda kutanga nesong iyoyi iri pasi pemazwi angu aya. inonzi Samasimba song yataiimba tiri ku kwaMgodhi kupostori eh, zvazobva eh, ikoko tikaenda kunenzi yainzi ofak kutungamirwa naBishop Machinga eh, taiimba song iyi yainyanya kundisimudzira zvakanyanyisa nekuti pane imwe nguva inotaura neshoko ramwari kuti dzimwe nguva mutoro wacho unorema saka pane nguva yaunogona kuomerwa pane nguva yataiomerwa pane nguva yatinogona kuomerwa senyika yezimbabwe sevanhu vari kurarama panyika asi tinotoda simba rinobva kuna mwari kuti rikwanise kutisimudzira panguva yatinopera simba mabvi paanopera simba pakunyengetera tinoda simba rinobva kuna mwari kuti ritisimudzire Tinoda eh, Mwari kuti vatipe simba rokuenda pane chimwe chigaro, pane chimwe, pane rimwe level. Hazvigoneke tega, zvinotoda simba rinobva kuna Mwari. Saka this song yanga ichingotaura chete kuti Mwari, tinotoda simba renyu kuti tikwanise kuenda pa the next level. Tichingotenda Mwari kuti vakaita zvakanaka, vakatitumira Jesu Kristu kuti nekuda kwake tikwanise kudaidza Mwari achiuya pakati pedu. nekuda kwake tikwanise kuva vana vamwari saka ari kungoparidza bedzi shoko iyo isong yekuti sana simba ari kungoparidza shoko rokuti tikumbire simba kubva kuna mwari zvakare tichitenda mwari nekuda kwekuti vakatipa jesu kristu kuti ave chipo nechibayiro pamuchinjikwa kuti tive vana vamwari ndichataura zvakare pamusoro pesong number seven iri pasi pemazuva angu iyi song yandinodisa chaizvo inonzi ndodaidza jesu Iyoyi song iyi inondiitira zvakanaka. Tine imwe nguva vadikani yatinofanira kuziva kuti zvedu zvese hazvina kumwe kwazvinoita kunze kwepana Jesu Kristu. So iri ngotaura ichiti zvichirema ndoramba ndichidaidza Jesu. Ndichirwara ndodaidza Jesu. Zvakandiremera ndodaidza Jesu. Ndiine whatever situation yamukira kuhupenyu hwangu iri kudzidzisa nekusimbisa nyaya yekuvimba naJesu Kristu nekuramba takanamatira paari. Tisavimba navanhu, tisavimba nen'anga, tisavimba nezvinhu zvakamuka panyika ino kana zvipi zvazvo asi tivimbe naJesu Kristu. Ndoo zvairi kutaura DJ Mafaro. Eh, isong yandoda chaizvo iyo iri pa eh, album ndiye Mwari track number 7. Iyo haina mbonyanya tenderera stereka asi Tine tarisiro yekuti Mwari vakatitendera tikakwanisa kuwana mafinances ndaida kuiita video song iyoyi itange kufamba zvakare mafans edu akanditeerera izvezvi Mwari vachikuitirai zvakanaka munzwisise zvairi kutaura e, naJesu tinosvika kure naJesu hapana chinorwa nesu chikakunda Mhuri yeZimbabwe kuno vari kuti bata vese yes ndokuchingamidzai pachirongwa kuchi pasina nyuchi mafaro mafaro wacho mafaro wacho yes hanzi usazodheerera tsuro ukamuona akarara manhede anotemba speed Ah, pakaipa pakaipa right marinzwa kasoko iri pana samasimba na ndodaidza jesu uri kutongonzwa zvako kuti imharidzo pachayo mharidzo Chako chaunoda chete kuzongoteereresa masoko woona kuti ndezvipi zviri kukutadzisa, zvii zvaunoda kuti utaure kuna Ishe Wamasimba wako, wosimbiswa woramba uchidaidza Jesu. Chichifamba zvakadaro. Rega tidzokere paAlbum Ndiye Mwari, ndinoda kuti nditore track number seven. Track number seven inonzi Ndodaidza Jesu iyo yavataura nezvayo iyi. Tinzwe kuti zvakamira sei. Mukati mekuomerwa kwese shuwa ngatidaidze Jesu. Ini ndinovadaidza misi yese yenguva pandinombogarirwa nemadzikirira paye paye. Unoziva unenge wakarara ka Unoda kudeidza kudai so unzwa kuti hazvisi ah, kuita. Ukangoti Jesu. ah, madzikirira anopera. Zimnet Radio ine flavor ine danger. Makadiko muri Zimbabwe. Musakanga kusubscribe pamafaro huchi. Hande tone.

Ipapo diye dza Jesu haiko mbofunga zvimwe zvinhu ba kune wangu akafunga kunoroverwa hakata wangu akafunga kunobata machira kwete kwete kana unobata midzi hazviitiba zvinoda Jesu akasika denga nepasi tinozoimba kambo kai kuti Mwari mubatsiri wangu zvese zvisati zvasvikwa uh, pasi denga ane pasi imi manga muripo ruoko rwavo rworudyi runotidzivirira pane zvese Edza Jesu kamba karubva paalbum ndiye Mwari uh, album rapastor Norest Matende vatiri kukurukura nawo pachirongwa mukati mezuva ranhasi ah ini ndikuitirwa zvakanaka ini ndikuitirwa zvakanaka right pastor e tafamba tafamba nendima tafamba nendima e, mungadi here kuti batisa panapa pastor kuti mimika e, tonei tonei tonei Tomboti mandivhisitiranai ka momboti mandivhisitiranai ka ini pamwe ndine machanks zvangu netumatemba twangu toti asi imi muchamungafunga kuti kuti ah, but ndikabikirwa so vanapa ka zvinogona kunditira bho ndichipi tomboteseni zvamunofarira kudya hapana chakamboipapa ko nguva ndeyedu hapana chakaipa
ndinotenda chaizvo tichema pari eh, ndingangoti pachikafu apa ndikati washe ah, ndinofarira hangu chicken ah, huku ndinoida huku ndinoida ndinoda chicken and rice ndo zvinhu zvandotongoda izvozvo ndo zvinhu zvandofarira zvakanyasi ndo favorite dish yangu iyoyo thank you so much Pastor Matende vakazopfuurawo nekumaraini kwenyu kana mukaona vachipfuura munazovazivawo kuti yes pachicken nerice apa haa munenge mavagonera haa kana munamato vanobva vasiya munamato une mutsindo hako kufara zvedu kana vanhu vamwari kutyeiko kutyeiko nguva ndeyedu yokufara iyi right eh, pastor eh, mune vanhu vamungada kukwazisa here mukati menguva dzino mukana uno ndewenyu radanukai zvenyu pombonokai chirongwa ndechenyu ichi ya ndingakoda kukwazisa e, zvakanyanya kutangira pamuri dj mafaro ah, zvakanyanyisa ndokwazisa zvakare mafanzi angu ose zvakare ndokwazisa madzikoma angu e, life livingstone matende life matende energy matende nesister yangu imwe chete inonzi lina matende Ndinovada chaizvo vanhu ivava. Zvakare muvaimbi umu ndinofarira my brother Joseph Tivafire zvakanyanyisa. Murume wandofarira iyeyo. Zvakare uh, tinana baba Kaswa, tinana baba eh, Vhengere, Pastor Vhengere. Ah, mwari vanongotiitira zvakanaka zvakanyanya nabethan pasina wakongolomi and my producer my producer my producer lighton ngolomi Ah, ndovafarira zvakanyanyisa vanhu vakaita seivava vanondisimudzira nekundisimbisa zvakanyanyisa zvakare ah, naproducer wangu wemavideos eh, b magaya ah, murume uyu anondiitira zvakanaka zvakanyanyisa magaya anondiitira zvakanaka anondisimbisa nekundisapota zvakanyanyisa mubasa irori iri ndinomukwazisa nokumufarira. Aiwa tinotenda Mwari shuwa vakwaziswa vese on behalf of Zimnet radio ini ndikatokwaziswa nemiwo makwaziswa musina kutaurwa mazita enyu naiya ini ndochikuchingamidzai zvakare ndokukwazisai mese on behalf of eh, Pastor Matende Mese vatereri ndokuchingamidzai newese wachazonzwa audio interview yataita iyi pa YouTube kana kuti kumwe kwese uko nana Instagram or wherever kwese kwamuchainzwa ikoko tinokukwazisai mese makadiiko zvenyu ikokoko Ah, pakaipa musazokanganwa subscribe kuchannel yapastor matende iri payoutube please please please ndozvimwe zvamungakwanise kuvabatsirawo nawo kuti vakwanise kuzowana chekuti dzvii pa YouTube apa vabatsirei zvakanyanyisa subscribe subscribe subscribe pa channel yavo ya Reverend uh, Pastor no rest matende right Pastor takusvika kwokupedzisira soko kumafanzi mubva maoneka haa ndinoda kuti nditende mwari nemukana unowu chandingangokumbira pasta ndechekuti eh, album icharikauya munondibata namba yangu aichinje Tokupinzai pamhepo futi zvimwe zvacho zvinoita kuti mhanzi iziikanwe kuti yako kutokurukura nemi panhepfenyuro zvatiri kuita kudai izvi zvobva zvarasikira nekuti mukangorichengeta ikoko musina kubatanawo nesu ana mafaro haa zvinogona kutadza kubuda zvakanaka saka ngatiite kuti medzi dzacho dzibude zvakanaka album itsva rikange rangobuda chete eh, be it even kana single ndibatei Tinoona yekutamba ndiwo basa redu isusu vemafaro chete promotions kuendesa vaimbi pamberi tinosumudzawo tichiisawo apa vamwewo votora vachiendesa kumberi uko uh, right mukana uno soko kumafans
chandingade kutaura kumafans haa ndechekuti haa mwari vane zvavari kugadzira Regai ndiperere pakuti takaona ndofunga takaita album rinonzi anointed scriptures takaita ndiye mwari ratakaita iri tikaita masingles three but ndiri kuti mwari vane chimwe chinhu futi chavari kugadzira ndai ndine, ndine tarisiro yekuti this year Ndaida kuti ndikasike kubuditsa sezvo last year isina kubuditsa saka kumafans ndiri kusimbisa ndichiti hatisi kumira tiri kuenda kumberi. Nenyasha dzaMwari gore rino tinofanira kuti tibuditse rimwe album rakakura kwazvo zvakare tine vaimbi vaka tine ndine vanhu ndine mafans akasiyana siyana kune vamwewo vari kuda dzechipostori dzisina eh, magitare nevamwe vari kudo eh, dzepentacostals nemagitare saka ndiri kukugadzirirai mitakunanzva yakakura kwazvo inoenderana nezvamuri kuda chaizvo saka ndiri kungosimbisa mafanzi ndichiti zvamuri kuda ndozvatiri kuzoita chatiri kuda ndechekuti mazuva atiri kuimbaya asvike kwamuri akubatei akusimbisei akupei tariro akuvakei izvozvo ndozvandiri kuda izvozvo saka ndichaedza nepandinogona napo Kukupai sezvamakada asi shoko muchirinzwa muriteerere kwazvo kana richinge rabuda. Yaa ndinotenda chaizvo kuvatsigiri vangu vose vanofarira music yaPastor Norest Matende. Ndinoti ndinokudai zvakasarudzika, ndinokudai zvakanyanyisa, ndinokudai hama, ndinokudai. Kuti ndive pandiri apa ndimi, kuti ndirambe ndakatsunga ndimi. Ivhangeri iyi ndibatsirei kuti tiiparidze kure nepedyo Ikoko music ngaitenderere pamuri ipapo vari padhuze ngavanzwe shoko riri mumamusic mumasongs aya ndiri kungoti vatsigiri vangu ndinokudai mwari ngavakuitirei zvakanaka ndiri kunyeurirai nekukurumai nzeve zvishoma ndichiti gore rino mwari vakati vanenge vari kutirongera zvakati kurei kana zvikatifambira zvakanaka ndine tarisiro yekuburitsa maalbum maviri kamwe chete Achinge akaita album re acapella. Acapella ndo music iya yatinoimba inenge isina magitare iya yatinoti yechipostori toita rimwe racho rinenge riine magitare rose ari two. Ndandiine chinhu ichi ndiri tarisirei kuti Mwari vakandifambisa zvakanaka mugore rino ndinotenda kuti munoinzwa ichibuda ende isati yabuda ndichakuudzai kuti takuda kubuditsa Tose tova ready togamuchira shoko ratichashumira nenzira yekuimba. Hai va, va, va, va, va, vatsigiri vangu ndinokudai zvakasarudzika. Itirwai zvakanaka mumwe neumwe ari kwaari. Oh yes, oh yes, oh yes, wanga uri mufaro wangu kuva nemi DJ Mafaro pachirongwa chino. Zvirokwazvo mazviita zvenyu. Haa ndava nenguva yakanaka mhani, ndaitirwa zvakanaka ini. Imi itirwai zvakanaka my DJ, komborewai zvakanyanyisa mazviita imi nekutitendera kuwana mukana wakadai zvirokwazvo kuzosanganisa nevadikani vandinoshuwa nemwoyo kuti dai zvaigoneka tichionana everyday nemafans angu asi Mwari ndinotenda kuti vachatigadzirira mukana wekuramba tichionana Mwari vari mubatsiri wedu mazviita DJ nekutisanganisa neva Tsigiri vangu mazviita DJ Mafaro thank you so much thank you so much muve nenguva yakanaka mhuri yeZimbabwe hama dzose muri kwamuri munyika dzakasiyana siyana ndinokudai mafanzi angu thank you so much DJ thank you so much mafanzi angu. Watereri matendo kasingaperi neniwo ndatendwa kasingaperi saka tese totendana aiwa well done well done saka zvotochiita manje basa rapo manje ndiri kutsvaga manzii like warida album rinonzi ndiye mwari album ndinaro inini Asi chandinokuridzira ndechekuti iwewe tanga wabatana na Reverend Matende wowaisirawo mbichana sezvo manzwa vari kutaura kuti vari kuda kuti vazotiburitsira ma album mairi. Haauye ega anotouya vabhadharawo ku studio, vabhadharawo producer and all the staff vanhu vavanenge vari kushanda navo vese vachibhadhararawo vanhu vavo. Saka iwewe kana uchi appreciater kuburitswa ku music batana na Rev umm Mfundisi Matende, Pastor Matende yes pa number dzavo dzinoti 263

Usakanganwisa UK code. Ukandibata ipapo ndoita kuti uite link up na Pastor Matende wovaisirawo mbichana. Album rakanaka iri. Right, mukuvhara chirongwa totora kambo track number 6 eh, ndinovimba naJesu. Ainini handina mumwe andimbovimba naye ini. Handivimbe kana nemunhu. Handivimbe nemidzi, handivimbe nemachira, handivimbe nezvimidhori zvine maziso asi hazvione, kana kuti zvine maoko asi hazvibate, zvine makumbo asi hazvifambe. Ndinovimba naIshe Wamasimbaose, akasika denga nepasi, kwese kuzara kwaro, mhuka dzesango, varoyi, zvese anongovada zvakadaro. Asi pane extraordinary grace yavanozopa kune vanodaira mushoko ravo. Hande nayo! Ndinovimba naJesu. Itirwai zvakanaka mhuri yeZimbabwe. Tinosangana zvakare muzvikamu zvinoteera. Ndichange ndiri kukuudzai pandinenge ndine mumwe muimbi zvakare live. Uh, Pastor Matende tanga tiri kubatana nawo vari paNyatsime College. Yes, wangopfuura kwaMakoni kuye kuye. Wadayapo. Aiwa. Yes, unopfuura paChikwana. Obva kuti fambe fambe fambe fambe fambe fambe. ubva waona college yachona usati wasvika kwamakoni ndinokuziva rega tikanzwe kambo eh, ndinovimba najesu